ndinoda kutora mukana uno panguva ino yatawana manheru ano kuti goverane izwi ramwari randinotenda kuti ishoko rinoraramisa munhu ararame nechokudya bedzi asi neshoko rinobva muromo mamwari kana kuti unorarama nekuda kweizwi ramwari vedu manheru ano Ndinoda kuti ndishumire izwi raMwari kune vose vari kundinzwa, ndichitenda mukana uno wandawaniswa zvakare kuti ndigoverane nemi. Ndinoda kuti ndibva ndaenda muizwi raMwari randichange ndichishumira naro uyezve ndichiverenga eh, scripture kana kuti shoko raMwari kwatiri tose inowanika kuna

Kana zvingava zvakanaka pamberi paMwari kuti tirege isu kutaura amen kutere tirege isu eh, titerere imi kupfuura mwari nokuti hatigoni isu kurega kutaura zvatakaona nezvatakanzwa

namaoko edu zveshoko roupenyu. Vhesi 3 Izvo zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidziraiwo, kuti nemiwo muyanane nesu, kuyanana kwedu Tinako naBaba noMwanakomana wake Jesu Kristu. Amen. Ndinoda kuti nditi ma nguva ine manheru ano yatiri kugoverana izwi ramwari kune izwi rakaiswa nashe pamwoyo pangu randingagoverane nevatereri manheru ano rino rinova ndo randaverengesa

Unoti iwo zvatakaona nezvatakanzwa, what we saw and heard, zvatakaona nezvatakanzwa, in English what we saw and heard. Regai nditaure ndichiti manguva ino emanheru ano varume ava Vakanga vari vanhu vakanga vane mabasa avo, ana Pita nana Johwani. Ishe Jesu vachiuya panyika pano, vakasangana nevarume ava vari mubasa ravo. Imi munozviziva kuti they were fishermen. I mean, they were, eh, they were doing the issue yekuraura. Vakanga vari mafishermen, vaiita basa rekuraura hove. zvoreva kuti vakanga vari vanhu vakanga vane upenyu hwavo vakanga vachitoti tiri kubasa kwedu tine zvatiri kubatira mhuri dzedu asi ishe jesu vachifamba mukanzwa izwi ramwari rinoti iro vakasvikirwa vakanzi nditeverei ndo pakatanga ukama hwavo namwari vakatanga kufamba naye vachienda ndinoda kunditi kwatiri vatereri mauro ano varume ava pavakava murelationship kana kuti pavakava muukama naishe jesu vakatanga kufamba naye upenyu hwavo hwakatanga kuona shanduko vakatanga kuona kuti wavari kufamba naye neupenyu hwavakutorarama vaamune imwe dimension kana kuti vaamune humwe upenyu zvinoreva kuti iko pavaifamba nepavaibata basa vari pamwa chete naishe jesu shoko ramwari ukaritarira kana kuti ukariverenga unoona kuti upenyu hwavo Kubva kuvarauri vehove, vanhu vakanga vane upenyu hwavo vapinda paupenyu zvino hwekuva neukama neMwanakomana waMwari. Ishe Jesu vaenda. Mukaverenga Mabasa Apostle chapter 1 unaona verse 11 12 ikoko unonzwa ichitaura kuti vakanga vanaye akuenda akukwira kudenga ukaverenga izwi ramwari rinokuonesa kuti denga rakavhurika shoko rikabva kudenga richiti iyeyu ishe jesu wamuri kuona achienda nemutoo mumwa chete achadzoka zvino pano pataverengesa apa ishe jesu vaenda havachisipo but vabva vasangana zvakare vachangotanga basa rekushumira munoziva imi kuti peter wakambomira pana mabasa chapter 3 akashumira akati iye ishe jesu wamakarovera tendeukai achivataura kuti vasiye nzira dzavo vanhu ava vakatendeuka kuna she zviuru zvitatu pachapta yaenda kuverengesera iyi chapta 4 vasati vatombotanga kufamba nebasa racho vakatanga kurohwa vakatanga kusungwa vakatanga kuudzwa kuti nyararai nezveshoko iri ndopatavenika pano vakati Zvakanaka ndezvipi pano, vadikani, kuti titerere Mwari kana kuti titerere imi? Ndoupamanzwa vachipindura vachiti ivo, isu tinotaura zvatakaona nezvatakanzwa, what we saw and what we heard. Ndinoda kutanga ndichitaura ndichiti chokutanga, there is a difference between looking and seeing. Pane mutsauko pane kutarira nokuona. Unogona kutarisa ukasaona. Varume ava vanotaura vanoti tinotaura zvatakaona kureva kuti paupenyu hwavo vakanga vaona kuti pano taamuhupenyu pano tine zvatasangana nazvo pano pano wataona uyezve basa raari kubata tiri kuriona munhu akaona munhu iyeye kwete akatarisa but akaona navo varume ava vanotaura vanoti iwo tine zvatakaona tine zvatakanzwa kureva kuti pakutanga munhu kuti azopinda muchinhu anofanira kuva nokuona ende kana aona nokuti pakuona ipapo unobva watotanga kuti izvi neizvi zvine chokwadi zvine upenyu zvinoraramisa nekuti pavakangoona zvashe zvamwari uyu vakauya kwavari vachivataura kuti nyararai kutaura nezveshoko iri nyararai kutaura nezvezita iri haugone kunyaradza akaona haugone kunyaradza akanzwa haugone kunyaradza munhu akaona nokuti zvavakanga vaona vanobva vabvunza vakati Zvakarurama here kwamuri vadikani kuti titerere zvamuri kutaura kana kuti titerere Mwari? Zvoreva kuti vakanga vakukompeya zvavaona zvavanzwa vakati isu tinotaura zvatakaona tinotaura zvatakanzwa rega nditaure mangwanani ano ndisati mamhero ano ndisati ndaenda kure ndichiti kana munhu achinge aona kana munhu achinge anzwa kana munhu achinge abata zvinhu nemaoko ake manzwa ndichiverenga zvakare 1 eh, john 1 yabva yataura ikati yabva yanopedzisa ichiti iyo tinotaura zvatakaona nezvatakanzwa nezvatakabata nemaoko edu munhu iyeye kana ukasangana naye ukamutaurira kuti kwete mira zvauri kuita anokutaura kuti kune zvandakaona kune zvandakanzwa kune zvandakabata namaoko angu regai nditaure ndichiti ukama uhu ndoda kutaura kune vari kundinzwa in the country and all over the world this relationship which existed between these disciples these men of god between them and christ himself

vakava nemahwekwe naye vakava neukama naye vakapupura kuti upenyu hwataakurarama vakapupura kuti zvataakubata nezvataakuita zvinhu zvine upenyu mazviri ndicho chikonzero mukatarisa vakutaura kunzi nyararai vanoonesa kuti hatinyarari rega nditi manheru ano ukatarisa panapa pane mutsauko pane munhu anongotarisa chinhu nemunhu anoona ava vanhu ava havana kungotarisa zvajesu izvi shoko rinobva raonesa kuti tinotaura zvatakaona kwete zvatakatarisa zvatakaona nezvatakanzwa rinobva rapedzisa richiti nezvatakabata nemaoko edu ndinoda kunditi kune vari kundinzwa mwari vedu kana vachibata muupenyu hwemunhu kana mwari vatanga chinhu muupenyu hwako unoona unonzwa unobata chinhu chacho woti zvirokwazvo chinhu ichi ndecheidi ndinoda kubvunza mubvunzo unoti wakaonei muna mwari why ndiri kubvunza mubvunzo uyu ndinoda kuti uri kunamata wakaonei muna mwari uyu avainzwai vari kutaura pano kuti tinotaura zvatakaona vakanga vamboonei varume ava musakanganwa varume ava vakanga vaona mweya yakaipa ichibuda vakanga vaona vanhu vachiponeswa vakanga vaona vanhu vachiuya kuna mwari vakanga vazvibata vazviona pachapta 3 ndati kune vanhu vakatenduka 3000 vachiuya kuna mwari vakanga vachizviona nemeso avo zvinhu zvavakaona zvinhu zvavakabata saka pano ukada kutarisa varume ava vaitaura zvavakaona mweya yakaipa ichibuda vanorwara vachirarama vachiona mwari achisunungura vanhu vaka naivowo vakanga vazviona kuti takabviswa murima tikaya muupenyu saka vachitaura kudaro vanotaura vachiti tine zvatakaona neniwo ndakubvunza my second point uh, which am now addressing is iwe uri kunditeerera nemi mese muri kundinzwa mubvunzo wangu unoti makaonei muna mwari kuti uzoshumira une zvawakaona une zvawa you don't come to church for music

ipapo ndopane chakavanzika chokunamata handiuye kuzonamata nokuda kwezvinoridzwa handiuye kuzonamata nokuda kwedzimbo dzinoimbwa ndinouya kuzonamata nokuti mwari wacho ndakasangana naye mwari wacho ndakamuona mwari wacho anobata muupenyu hwangu wakaonei ndomubvunzo wandiri kubvunza in my next, uh, second point ndiri kuti wakaonei muna mwari kuti uzomushumira wakaonei nokuti zvakaonekwa zvinokupa simba rokufamba zvinokupa simba rokupfuurira mberi nokuti unenge uchitaura kuti zvamunoona ndakadai so ndakanga ndiri apo ndakanga ndiri ndakanga ndiri zvakati ndaka zvino ndava zvotionesa pachena kuti iko kune kunobviwa kune zvinoitika munhu otanga kushumira mwari ndakaonei muna mwari why am i serving god why am i living for god why do i desire to give my life to commit my life to dedicate myself to god it's because i have heard an encounter it's because i know god is alive ini ndinotaura zvamwari kuti mupenyu nekuti kana munhu aona i want to set examples again from the word of god i want to present men who had an encounter who had seen ndichiri pashoko rangu rokuona kuona kuona kuona nekuti nyaya yekuona iyi ine simba varume ava ukatarisa let me quote the man paul himself achanzi sauro wetasu ndaakufamba nevarume vari muna mabasa imomo zvakare achanzi sauro wetaso ukaverenga bhaibheri izwi ramwari unonzwa richiti akanga ari munzira achienda dhamasiko saul was sent with the sanhedrin council which was the highest council of the time A people who said they are serving God, but they didn't know the God they were serving. Saul felt that I have power, I have authority to go and arrest, intimidate, even kill those who serve God. Ainzwa Paulo kuti inini ndiri pamisheni yakakwana and aihwa kuti zvandiri kubata zvina mwari ende ndiri kubata zvakakwana bhaibheri ukariverenga ndinoda kukuonesa chinonzi kuona zvandiri kutsanangura anoti ari munzira achienda dhamasiko anosangana nechiedza chinokunda kupenya kwezuva this is the turning point of souls life ukaverenga izwi ramwari sauro achifamba achienda dhamasiko ari pamisheni yake achinzwawo ndatumwa nesimba guru rekuti ndinosunga kuuraya vese vanotaura nyaya yajesu kristu ukaverenga izwi ramwari rinoti ari munzira kamwe kamwe kamwe kamwe chiedza chakapenya kubva kudenga chinopfuura kupenya kwezuva chakati chamurova akawira pasi akanzwa izwi richiti sauro sauro unonditambudzirei ndinoda kutaura manheru ano ndichiti ipapo munhu anenge akuona anganga ane maziso aiona asi anga asingaoni ukaverenga izwi ramwari rinotaura pachina rinoti mune meso asi hamuoni mune nzeve asi hamunzwe sauro akanga achibata basa rake achiona zvaaiona but panapa it was a turning point in his life unonzwa achibvunza anoti ndimani koishe wandinotambudza ndimani koishe wandinotambudza that was an encounter ukaverenga izwi ramwari rinoti achiri pasi ipapo unonzwa shoko ramwari rakuti kwaari simuka netsoka dzako uende munyika uende muguta kune murume ipapo ishe vaibva vataura naananiyasi ananiyasi enda mustreet inonzi straight rega nditaure kune ari kundinzwa manhero ano my god knows the streets my god knows your address pada pamwari haataurwe paunogara haataurwe pauri izvozvi ndakukutaura uchininzwa kudai so ananiyasi akataurwa namwari mwari haana kubvunza vari muguta imomo kuti anogara papi amwari anobva ataura kuna ananiyasi go into the street called straight go into the street by the name straight mwari unoziva enda mumugwagwa unonzi wakarurama unonowana munhu aripo ari kunyengetera anoziva mwari ndakuti iwewo uri kuanditerera panguva ine manheru anaya kana mwari wangu akaziva street mwari wangu akasvika pana ananiyasi mwari wangu akasvitsa ananiyasi pana pauro indobva ndataura kuna ari unonzwa wese kuti kana mwari achiziva streets ndobva ndatotenda kuti kune pandinogara anopaziva neupenyu hwangu anouziva i don't tell god who i am i don't tell what state i am to god because god everything is open before him akabva ataura nestreet achisvika ananiyasi ndinofunga zvangu kana ndichifunga nekuda kwoumhondi hwakanga huna pauro nekushinga kwapauro nemabasa aibata ananiyasi handizive kana akamunyengeterera akatsinzinya ndinofunga kuti akamunamatira rimwe ziso rakatsinzinya nokuti waityisa murume anonzi sauro uyo asi ndinotenda kuti mwari unotaura kuna ananiyasi anoti enda waa mudziyo wangu waa mudziyo wangu ipapo achipedza kunyengetera naye waye ndiri kutaura nyaya yekuona pauro aona zvinhu izvi kaveringa izwi ramwari vadikani musatore kureruka zvinhu izvi murume anonzi sauro wabva kujerusarema ari kuenda dhamasiko achiona all of a sudden shoko ramwari rinoti paakawira pasi he lost his sight munhu abva achiona kamwe kamwe haachaoni ndinogarotaura ndichiti zviri nani kuita umwe urema kuremara gumbo kana kuremara maoko kana kuremara zvimwe asi ndichiona zvangu zviri nani ndichiona chete ndishaye zvimwe asi ndione nekuti pakuona panokubetsera kuti kana vanhu vachitodya kana tikati nenyama chakana vachitodya zvakakana pakaberekwa mwana uchiona unoyemurawo nokuti unenge uchiona but kana usingaoni look at saul he left jerusalem with full eyesight with all his eyes open but when he had this encounter at that point and juncture saul loses his sight arasikirwa nokuona bhaibheri rinoti kwemazuva matatu neusiku hutatu haana kutongoona chinhu kana kudya kana kunwa that is an encounter uyezve ari kutoona kuti pano patova neshanduko youpenyu zvaitika izvozvi sei ndataura murume anonzi sauro ndiri kumukota kuti ndifambe nemi ndidzwise zvandiri kureedza kutaura zvokuti ntakaona zvatakaona nezvatakanzwa ndekupano ukatasa paul asangana zvakare pachapita 26 yamabasa nemurume anonzi mambo agripa ndati king agripa handisi kutaura sabhuku panapa handisi kutaura vidico chairman handisi kutaura councellor im talking of the king called agripa these men called the kings at that time they were a dynasty a mona a powerful to, a power to reckon with vakanga vasi vanhu vokutorera pasi kana ichitotaura mwaka uno watiri totaura the excellence his excellence the president of the country munhu anoti kana achitaura shoko rakangangoritaura ratokwana Mutungamiri wenyika kana achitaura da kuti mundinzwa vatereri haakwire pamusoro petebhuru kuti ataure zvaanoda kutaura kana kukwira pamusoro pedhiramu ndoda kwokutaura kuti mutungamiri wenyika anotaura zvaanotaura agere pacheya mese nyika yese munozvitevera thats how powerful king agripa was but pauro asangana namambo agripa mukamuterera chapter 26 vese 19 anoti kuna mambo agripa mambo agripa handina kuramba kuterera chiratidzo chokudenga akanga ari masikati makuru ndichienda dhamasiko ndakarohwa nechiedza ndikawira pasi aida kuonesa mambo kuti ndikakuenzanisa imi mambo nechiedza chakandirova ndikakuenzanisa imi mambo namwari wandakasangana naye handigone kunyarara nezvamwari uyu nokuti ndakamuona ndakamuona soul was now giving a testimony of his an encounter with this god i'm preaching about kana waona hakuna anokunyaradza ipapa ukatarisa pauro anoti kuna mambo handina kuramba kuteerera chiratidzo chokudenga handina kuramba kuteerera chiratidzo chamwari ndakasangana nechiedza ndakarohwa namwari ndikawira pasi ndikanzwa izwi richitaura kwandiri so king agrippa i cannot disobey the heavenly vision i cannot listen to man unonzwa vachitaura ipapo vanoti zvichakupenza zvauri kutaura zviyo pauro zvinhu zvako iye achifara kuti ndingatofara kuti ndinzi benzi ramwari pane kuva benzi renyika asi kutonzi ndiri benzi rezvinhu zvamwari rega ndikuencourage mudikani mwari uyo wakasangana naye mwari wawakaona hakuna anokunyaradza hakuna ishe unokunyaradza hakuna simba rinokunyaradza kuna mwari worudzi urwu unohwa kuti mwari ndinomushumira anotaura pauro zvakada kukutaurai kuti ka kana munhu aona pauro anonzi nemuporofita kwete zvekuporofita zvenhema anotaura pauro eh, anotaurwa pauro nemuporofita achienda kujerusarema anonzi kujerusarema kwauri kuenda uku uchanorohwa kujerusarema kwauri kuenda uku uchanoitirwa zvakaipa unonzwa pauro achitaura anoti handina kuzvigadzirira kurohwa bedzi ndakazvigadzirira kana kufa

ndiri kutaura kumunhu akaona sauro anoti iye ukaverenga mashoko ake pauro ane simba ekuti kudii mufundisi unonzi wachitaura kuti to live is gain to die is gain he says for me to live is christ but to die is gain No longer I live it, but Christ lives in me. The life I live now, I live by faith. anenge achionisa kuti handichini ndinorarama ndijesu anorarama mandiri upenyu hwandinorarama ndinorarama nokutenda muna kristu anotaura anoti kurarama ndishe kubva ibvumba kureva kuti asainisa kana ndingati atokomita upenyu hwake munhu akadai nokuda kwezvaakaona anoti kurarama ndishe kana ndararama ndararama murume uyu ndakukutaurirai pane imwe nzvimbo asvika paguta rekorinde koringa izwi ramwari rinoti iro ashumira izwi ramwari vakamusunga akabva apinzwa akanzwa kuti munhu ndaakutofa pane nzvimbo yaakasvika pakuburutswa nedengu kubva mune pamusoro achidzikiswa pasi vanhu vachida kumuuraya nonzwa akutaura kuna vakoridi wekutanga kana kuti chipiri chapta 11 anotaura anoti iye ndakatambudzika nguva zhinji nenzara ndakarohwa ruzhinji mashipwrecks akawanda ndakasangana nokuvengwa ndikasangana nokukuvadzwa zvinoonesa pachina kuti zvese zvaiitika kwaari pauro anoutaura anoti iye Pana vaFiripi chapter 3 I counted everything a loss that I may gain Christ. Akanga achionisa kuti ndakataura zvese ndikati ndingarasikirwe nezvese kuti ndiwane Kristu. Zvinoreva kuti muupenyu hwake Pauro, muupenyu hwake nemukurarama kwake akanga atopedza kuti kurarama ndiMwari. Rega nditaure panguva ino yemanheru ano, murume uyu anonzi Sauro, shoko raMwari rinoti iro, unomunzwa akutaura zvakare, anoti chii chingandiparadzanisa nerudo rwaMwari? Ah, mudikani kana wasangana naye kana wamuona kana waona nezva aona ndati paakaona mwari uyu anoti chii chingandiparadzanise norudo rwamwari kufa here upenyu here kurwara here kufirwa here inzara here kushaiwa here anoti pazvinhu zvose izvi ndiri mukundi nekupfuurisa why ndiri kutaura nezvemurume uyu ndiri kutaura nezvako ndikuonesa kuti chaakaona akati kana uri upenyu wandinawo chandawana chandashaya kurwadziswa muvharo kushayiwa kana kuwana andigoni kuparadzaniswa nerudo rwuna kristu anobva aonesa kuti i more than a conqueror rega nditaure kune vari kunditeerera panguva ine manero ano vakasangana namwari worudzi wandiri kuparidzawo i declare more than a conqueror ndati uri mukundi nekupfuurisa ukasangana nenzara ukasangana nokuvengwa ukas... vakatitangira vakasangana nazvo zvauri kusangana nazvo hakuna zvitsva pasi pezuva muparidzi anodaro hakuna chitsva pasi pezuva chauri kusangana nazvo vakatitangira vakasangana nazvo naishe wedu chaiiye ishe jesu wacho watinonamata akasangana nokukasharara kwenyika ino kusvika yamuturika pamuchinjikwa asi ndinofara kuti haana kufa ari mukundiki he died a victor mwari watinoshumira he died a victor rega nditaure kudaro kunditerera John chapter 16 verse 33 inotaura inoti iyo munyika muno matiri tichatambudzwa tichava namatambudziko munyika ino asi jesu anoti naizvozvo asi imi farai nokuti ini ndakakunda nyika haa ah, zvinonyaradza mukati meupenyu kuti utevere akakunda ishe unoti farai muchatambudzwa muchasangana nezvinoreba but rejoice for i have overcomed the world isu takatenda wakakunda kwete uchakunda takatenda wakakunda wandinotenda kuti ndiye ari muupenyu hwedu ukatarisa murume anonzi uh, peter wataverengesa mushoko ramwari imomo manzwa iye peter mumwe achiti ndiye akataura mashoko andakuverenga kuna mabasa chapter 4 anoti tinotaura zvatakanzwa nezvatakaona Rega nditaure panguva ine yemanheru ano. Achienda mberi Pita mumwe chete iye achifamba Ishe Jesu pane pavakataura vakati kuvazhinji vanhu vasingadye nyama yangu kana kunwa ropa rangu havana kufanirwa inini aitaura kuti vasingagamuchire ini ndiri kushumira muupenyu hwavo havana upenyu mavari vazhinji mukaverenga izwi ramwari rinoti vazhinji vakadzokera shure vachiti hatidye nyama yemunhu kana kunwa ropa remunhu ishe jesu akatarisana nevadzidzi vake anovabvunza a pivotal question a direct question which needed also a direct answer anoti nemiwo maakundisiya here maakuendepi unonzwa vadzidzi vachiti peter ndopaakapindura ipapo akati tichagoendepi zvamuribi mune mashoko eupenyu takasiya mhuri dzedu takasiya tikakuteverai ende mamuri ndimo mune upenyu it is a decision it is a

ndipeter ari kutaura mashoko iwaya tichagoendepi zvamuri mune mashoko oupenyu ndati munhu akaona ndati munhu akanzwa ndati munhu akabata nemaoko eke chaabata nechaaona haumubvise pachiri mukomana anonzi david ukaverenga shoko ramwari rinoti iro mukomana uyu akanga ano upenyu hwake david akanga ano kurarama kwake kwaakanga anako david paupenyu hwake ukatarisa paupenyu hwake david munhu akanga ane upenyu hwake akanga ari mwana wajese ndo vakanga vari baba wake david and david ukatarisa muupenyu hwake nemukurarama kwake murume uyu kana kuti mwanakomana uyu anonzi david mwanakomana wajese upenyu hwake akanga ari murisi wemakwai muchengeti kana kuti mufudzi wamakwai ababa vake ndiro basa raakanga achibata nokuita muupenyu hwake nezvaaita pakurarama kwake baba wake vakanga vatomupa kubasa iroro ukaverenga izwi ramwari rinoti iro kurudzi rwaisraeri kune murume akamutswa kunyika yevafiristiya vakanga vane murume ainzi goriyati wakanga achinguno kudadira kana kuti kutaura mashoko kurudzi rwaisraeri ukatarisa murume uyu pane zvaiitika muupenyu hwake david mwanakomana wajese baba vake vakasvika pavakamutuma vaisraeri vari mumapako vachitya hwendei hwitakwi nhasva makoronga inonzi sauro ukaverenga izwi ramwari rinoti iro waimuka mangwanani zuva rimwe nerimwe achishora nekutuka hondo dzaisraeri aitaura mashoko Kune murume here uko auye kuzorwa neni? Kune ariko here uko auye kuzorwa neni? Hakuna aibuda kana mumwe chete. But pachikamu chino ndiri kutaura zvandakaona, ndopane shoko rangu kuti wakaonei muna Mwari. David anosvika paanotaura nevakoma vake vachimudzivisa kurwa nagoriyati hwendei akati david is there no cause that i have come here hapana here chikonzero chandipa kundisvike panapa vakoma vake vakati murume wauri kutaura nezvake uyu murume wehondo iwe hauna kutrenwa kurwa haugone kurwa nemurume uyu mukaverenga izwi ramwari rinoti david akataura akati ndakuenda kuhondo why david achida kunorwa nagoriyati its because ari kutaura zvaakaona ari kutaura zvaakaona mashoko angu naabate manhero ano chaonekwa chinosimbisa chaonekwa chinopfuudza munhu mberi david anomira pabani reela rainzi bani reela the valley of ela i had an opportunity to visit israel and i have been at that valley they were coming from the eastern and the western side from all sides you would come with your people vaisraeri vaiva norutivi rwavo uyu goriyati aiva norutivi rwake vachisangana muvhali inonzi ela valley David anodzika in the valley shoko ramwari rinoti adzika muvhali imomo avamo anotora matombo mashanu mabwe mashanu abata mabwe iwayo goriyati ari kuno ringo riti ndiri kutaura ane zvaakaona vakatanga hondo yemashoko vachishorana nemashoko david achitaura goriyati achitaura but ndinofara nemashoko adavid anoti unouya kwandiri netsvimbo nemunondo asi ndinouya kwauri iwe nezita rajehovha mwari wehondo dzaunoshora dzaisraeri achiregedza dombo richienda kwaringa izwi ramwari kuti rakarova goriyati akawira pasi akaparara ndinofara nemashoko adavid aanotaura anoti jehovha mwari akandirwira pagumbo rebere akandirwira pagumbo reshumba achandirwira pamufiristiya uyu asina kudzingiswa jehovha akandirwira kureva kuti kune zvaakaona david rega nditaure kwauri panguva ine manhero ano ana goriyati vanomira pamberi pako hwende dzinomira pamberi pako dzingave dzenzara dzingave dzokushorwa dzingave dzokuzvidzwa dzingave zvokurwadziswa matypes of goliaths anomira pamberi pako asi nokuda kwajehovha wandiri kushumira uyu newe unomira uchitaura kuti gazviuye zvingauye ndina mwari wandakaona ndina mwari wandakatenda ndinoda kukusimbisa manhere ano kuti kana waona kana waona dhavhidhi anotaura jehovha akandirwira pagumbo rebere akandirwira pagumbo reshumba achandirwira pamufiristiya uyu asina kudzingiswa zvinosimbisa pano kuti dhavhidhi ukatarisa pana dhavhidhi ukatarisa paari mashoko ake aida kuona kuti ndine wandakaona ndopandabvunza pano ndikati wakaonei muna mwari kuti uzomushumira rega nditi panguva ino yemanheru ano akaona izani moved akaona haazunguzwe akaona haatsukuduke akaona ahabve pane zvaakaona nezvaakanzwa newe ndinoda kukusimbisa panguva ine manheru ano vari kundidzwa vatereri kwete vakaona chechi kwete vakateera vanhu kwete vakateera zvinhu zvingaridzwa mungave mukereke kwete vakateera zvinhu zvavanhu asi ndiri kutaura vanoti ivo takaona mwari ndibva wateerera statement yata kutaura iyi kunamata kunotanga nokusangana neanonamatwa wacho ndati kunamata kunotanga nekusangana neanonamatwa wacho haugone kunamata musina kumboita mahwekwe varume vandakutaura nezvavo ava ana david ana pauro ana, ana peter nana johani vaitaura wavakanga vasangana naye ini ndosimbisa shoko rangu ndoti ini kana wamuona kana wasangana naye you are unmoved conviction follows seeing kana ndaona am convicted kana ndabata namaoko angu ndanzwa a conviction follows my seeing and i believe kune mumwe nomumwe ari kudai kushumira mwari kune zvaukaona ende kana waona ukapikika kuoneswa mukati memwoyo wako zvabata mukati meupenyu hwako mwoyo wako unonzwa kwazvo kuti mwari wandakanzwa newandaka iyeyu jehovha wandiri kuparidza panguva ino yemanhero ano kutenda kwangu kunoti kune vari kundinzwa vese kwauri nepaupenyu hwauri kurarama shoko randinoda kundirambe chisimbisa kwauri nerandinoda kundirambe takamira pariri Tinonamata zvatakaona, watakaona, watakanzwa, ane zvatakabata namaoko edu. David rega ataure kuti ndakabata, akabata bere akabvarura, akabata shumba akabvarura, zvatakabata namaoko edu. Ini ndinofara kuti vadzidzi Ishe Jesu vaenda, vakaenda mumaguta vachitaura, vachibata namaoko avo. Johani naPita vachifamba. Mabasa aApostori chapter 3 ukaiverenga inoti vakasvika pamusuwo wetemberi vakasangana nemurume chakanga chiri ndaakutaura zvavakabata namaoko avo vanotaura vanoti sirivha nendarama hatina asi chatiinacho nezita rajesu simuka ufambe kubata uku munhu akadaro haumunyaradzi pachapter 3 vanga vakamira nechirema pachapter 4 vakurohwa vakati tinotaura zvatakaona nezvatakabata rega nditauri kune vari kundinzwa panguva ine manero ano kunamata mwari kushumira jehovha kune kusangana namwari wacho Pane murume wandisikakanganwa vamwe vakuru vandakasangana navo rimwe gore ndijushumira tiri kuhighfield vakuru ava vakasvika pavakauya muchechi vakasunga bhandi ravo rakanga rakakurosa kudai so rakanyorwa kunzi mubvuvi rakanyorwa kuti mushandiri wajehovha vakanga vapiwa bhande iro riri rebasa ukaverenga I mean, ukanzwa chapupu chavo chavakataura vagei ndakavatarisa kudai vakanga vane zvavakanga vaona vanotaura vanoti bhande iri vakaribata kudai vachitaura kuti ndakanga ndarasika ndinaro bhande iri ndinaro regai nditaure kune vari kundinzwa unogona kusara uchiri mukutaura kwekuti ndiri mutendi ndinoenda kunonamata asi hausati wasangana namwari werudzi urwu vakuru ava vanoti rakanga randirasisa denga bhande iri vachichema munhu mukuru achichema kureva kuti pane kusangana kwavanga vasangana na kwakasiyana nebasa ravakanga vachibata iri ava vanotaura vanoti bhande iri rakanga randirasisa upenyu vachichema kureva kuti ndiri kuparidza zvinhu zvatakaona ndiri kutaura zvinhu zvine zvapupu mukati mazvo handisi kushora handisi kuzvidza kuti ini ndinofara kuti wemubvuvi kana eh, mugosa kana chii kana ungabata uchiita muzvokwadi nemwoyo wese izvozvo ukazvibata nokuzviita zvinokuitira zvaka upe mwari upenyu hwako paunenge uchizobata sekushumira kwandiri kushumira nako handifaniri kuwanikwa ndiri mushumiri bedzi pauro chapter 9 yamabasa eh, eh, eh, chapter 9 yavakorinde anoti wokutanga anoti shure kunge ndaparidzira vamwe ndirege kuwanikwa ndiri wokuraswa aida kuonesa kuti unogona kushumira sezvandiri kuita izvi ukaraswa naizvozvo pauro anoti ndinorovedzera nyama yangu kuti shure kwokunge ndaparidzira vamwe ndirege kuwanikwa ndiri wokuraswa ma Nero ano ndinoda kutora mukana uno nditende pachikamu chino ndichida kuzivisa mese neshumiro yangu ndichitenda Mwari kudenga vachitiitira nyasha Mwari vachitiitira ngoni vachitipfuudza mberi mumwe nomumwe ari kundinzwa ndinoda kutora mukana uno nditende pachikamu chino kuti mumwe nomumwe anzwa shoko randiri kushumira iri mumwe nemumwe anzwa shumiro iyi nekuiterera ndinotenda kuti iko e, mwari wedu unokuitira zvakanaka munyengetero wangu manhero ano unoti iwo Dai Mwari wokudenga vakuitira zvakanaka. Munamato wangu unoti dai Mwari wokudenga vakupa zaruro, vakupa kuona kwakaonekwa navamwa vedu kwandakatendawo neniwo ndiri kushumira kuti ndakasanganana namwari uyu namwari wandiri kuparidza iyeyu munamato wangu uri kuti kune mumwe nomumwe ari kundinzwa Ndakupa maexamples evanhu vakasangana naMwari, neniwo ndakasangana naye. Shungu yangu inoti newewo uri kunditerera panguva ino yemanhero ano, iva nokusangana naMwari worudzi urwu, ushumire Mwari worudzi urwu, meso ako azarukirwe, ukwanise kuva noukama naMwari uyu. Varipo vari kundinzwa ndichitaura kudai, ndinoda kuti ndivaise kunashe ndinyengetere pamusoro pavo ndivaise kunashe vaitirwe zvakanaka muupenyu hwavo vasvike pavanoti mwari ndiri kuda mwari werudzi uru mufundisi mwari ano upenyu mwari anobata muupenyu hwangu ini munyengetero wangu unoti kude mumwe nemumwe ari kundinzwa pandaakunyengetera kuna jehovha mwari wamasimba ose akuitirewo zvakanaka zvikuru sei zvikuru sei zvikuru sei zvikuru sei ubve murufu uye muupenyu ubve murima uye muchiyedza ubve musimba rasatani uye kuna mwari ukawana mwari werudzi rukasangana namwari werudzi rukanamata mwari werudzi wandikushumira wararama ndinoda kukunyengeterera panguva ine manhiri ano ndikusume kuna mwari i want to pray for you and commit you to the lord tonight as i'm closing my preaching and i believe the lord will change your life let us close our eyes in prayer tinokutendai mwari ndikukudzai nemukana uno baba wamandipa wekuti ndishumire kuvanhu venyu munyengetero wangu unoti baba shumire yandashumira jehovha ngaive nesimba ngaibereke zvibereko vamwe nevamwe vese vari kundinzwa asina kusangana namwari werudzi urwu baba ndinomunyengeterera kuti paari ave neshanduko aitirwe zvakanaka amisikidzwe namwari wandinoshumira baba ndinoziva kuti munoponesa munosunungura munovaitira zvakanaka vanhu venyu ndanyengetera zimbabwe wese ndanyengetera pasi rose ndanyengetera vese vandinzwa ndichishumira kuti mwari wokudenga avagovere upenyu avaitire zvakanaka baba ndatenda nokuti nyasha dzenyu dzinovaitira zvakanaka ndanamata nokutenda panguva ine manirano muzita rajesu amen
Amen tinoda kuti titende ah, manheru ano vadiva vateereri eh, pamwe chete nevatenderi maita chose nokuteerera kumharidzo neshumiro yange iri pakati pedu toda kuti titende uh, reverend overseer chinyemba nokushumira kwakanaka tinoda kuti tipe tikuzivisei kuti for feedback kana paine zvamungada kuti mutaure e, nomunhu wamwari munogona kuvabata panhamba dzandichataura pano Eh, torai zvinyoreso zvenyu mugone kutora nhamba dzinoti 0725140000 ndichataura zvakare 0725140000 ko nhai vadikani chimwe chatichaita chiiko zimbabwe kunze kwekunamata mwari pamazuva mashoma namakore mashoma atapuwa namwari ivo vasati varatidzwa kristu Hapana chimwe chatingaite kunze kwekunamata. Tinogona kusangana zvakare pachirongwa chimwe chete svondo rinotevera. Tinokusiyai muzita raJesu Kristu. Ameni.